It-tieni parti Ħbub tad-deheb ta' Trevor Zahra. Fid-dar tagħna, il-Milied konna niċċelebrawh bil-kbir. Mhux biss bi presepju daqsiex taħt it-taraġ u bambin jgħum fil-ġulbiena fit-tieqa tas-salott, imma wkoll b'ikla kbira li għaliha ommi kienet tistieden lizzijiet kollha. Iżda dak il-Milied ommi kienet tatni il-qatgħa ta' ħajti. Ħa, qaltli, waqt li newwlet li ġewlaq. Mur ħu dan l-ikel lil Dolor. Dolor tal-qtates? Staqsejtha xxokkjat. Mela min? Taf xi Dolor oħra jaqa'? Mur u għidilha qaltlek ommi il-Milied it-Tajjeb. Ejja ħaffef u toqgħodx tbandal il-ġewlaq 'l hawn u 'l hinn. Ma nafx jekk fis-snin ta' qabel ommi kinitx ukoll bagħtet l-ikel lil Dolor. Forsi soltu kienet tibgħat lil ħuti. Għandu mnejn dik is-sena dehrilha li kont kbirt biżżejjed għal qadja bħal dik. U jien u sejjer għal għand Dolor intbaħt għall-ewwel darba f'għomri li Dolor ma kellha lil ħadd. Waqt li aħna konna se nqattgħu l-Milied maz-zijiet u l-kuġini, Dolor kienet se tqattgħu biss mal-qtates. F'dak il-mument ħassejtni ċert li l-praspar kollha li kien jgħidilna Marju kienu biss ħrejjef. Illum niskanta kif ommi qatt ma tħajret tistieden lil Dolor id-dar għall-ikla tal-Milied. Iżda ommi kollox kienet tagħmel bil-qies Anki Carità. Sibtha bilqiegħda fl-intrata bil-bieb imbexxaq. Donna kienet qed tistennieni. Meta newwiltilha l-ġewlaq u tennejtilha dak li qaltli ommi, fuq wiċċha rajt l-istess tbissima ċkejkna ta' meta kienet sellmet lil nannu Mikiel. Stenna nitfa' ħa nnewwillek il-ġewleq, qaltli. U jien bqajt fuq il-għatba. Ir-riħa tal-pipi tal-qtates żammitni lura aktar minn kull seħer li setgħet kienet taf tagħmel dolor. Il-qtates kienu qishom id-dell tagħha. Ma nafx kif qatt ma rifset xi tnejn minnhom. Meta xammew it-timpana u d-dundjan aktar bdew inewħu u jinħakku ma' riġlejha. Ħo! qaltli malli ġiet lura bil-ġew l-aqbad tal. Għid 'l ommok għeltlek di l-or grazzi ħefna u l-meled it-tajjob! Jien kont diġa se nbewweġ imma Dolor ħatfitni minn driegħi. U dun għalejk! Ġo l-pala t'idha tfaċċa karus tal-fuħħar qisu rummiena. Hu nixtiet li ksitt tħebbet milli tħeppent. U mal-kelma, mill-but tal-fardal ħarġet sitt ħabbiet tleqq u tgħammex donnha tad-deheb. Ċeħtitha fix-xaqq tal-karus u waqt li ċekċkitu, żiedet tgħidli, B'dewn-i l-ħebbet qatt ma tkun waħdik! Mid-dar ta' Dolor għad-dar tagħna mhux żgur kelli żewġ minuti mixi, imma naħseb li domt kwarta sa ma wasalt. Bdejt mhix nqisni nemla, apposta biex forsi jirnexxili nifhem xi ħaġa. Kif kienet taf Dolor li l-aktar ħaġa li tferraħni kienet meta n-nannu Mikiel jagħtini xi sold jew sitt ħabbiet ġdida? Darba, biex jippruvani, in-nannu Mikiel kien ħareġ minn butu żewġ muniti, sixpence maħmuġ u sitt ħabbiet tliq. Liema trid minnhom? kien staqsieni b'dik it-temiża klassika tiegħu. Jien minnufih għażilt is-sitt ħabbiet ġdida, u waqt li n-nannu nfexx jidħaq u jqammfidli xagħri, ta' umli t-tnejn. Sa tajjeb li ngħidu li sixpence kien jiswa ħafna iktar minn sitt ħabbiet. U Dolor donnha kienet taf b'kollox. Forsi ġieli tkellmet m'ommi jew man-nannu. Imma le! Ma jistax ikun! Marju kellu raġun f'dak kollu li kien jgħid. Dolor kienet saħħara. Anke leħenha jħarħar, li qatt ma kont smajtu qabel, kien tabilħaqq kif suppost ikun il-leħen ta' sħaħar. U qabel dħalt id-dar, ftakart f'ħaġa oħra. Tgħid x'riedet tfisser bih dak l-aħħar kliem li qaltli? L-għada tal-Milied lil Dolor sabuha mejta. Ommi kien se jagħtiha ħass ħażin. Il-laħa. Żgur id-dundjan jew it-tumpana. Imma aħna lkoll konna kilna minnhom u kulħadd kien qawwi u sħiħ. Imma ommi ma kellhiex għalfejn tinkwieta. Il-ġirien sabu l-ikel t'ommi fl-armarju bla ma kien mimsus u Dolor mejta f'sodditha bil-qtates kollha bilqiegħda fuqha. Mill-għada stess beda l-misteru tal-karus. Jien kont iddeċidejt li ġo dak il-karus nixħet biss muniti tas-sitt ħabbiet ġodda donnhom deheb. Imma dawn ma kontx issibhom meta trid. Għalhekk mhux ta' b'xejn skantajt meta l-għada ċekċikt il-karus u deherli li ġo fih kien hemm żewġ muniti. Dawn il-karusijiet tal-fuħħar ma kinux jistgħu jinfetħu. Biex toħros il-flus ta' ġo fihom kellek biss triq waħda. Tkissirhom. Ippruvajt indaħħal sikkina mix-xaqq biex nara jirnexxilix inżerżaq waħda mill-muniti 'l barra. Kollu għal xejn. Imma tal-anqas bis-sikkina rnexxieli naċċerta ruħi li muniti kien hemm tnejn. U l-għada l-muniti saru tlieta. U l-pitgħada erba'. Ma stajtx nifhem x'kien qed jiġri. Xi ħadd kien donnu jrid jgħaddini biż-żmien. Jilgħabli xi ċajta. Forsi kien in-nannu Mimikien li meta wrejtu l-karus sfidani jekk kellix ħila nimlih. Jew ommi li kienet dejjem tgirgirli li l-flus ġobuti joqomsu. Minnufih xħidt il-karus fil-qiegħ nett tal-kexxun tal-gradenza. Waħħaltlu biċċa tejp max-xaqq, geżwirtu ġo flokk qadim, u ma ridtx immissu iktar. Ridt nipprova ninsih, imma ma stajtx. U wara xi erbgħet ijiem erġajt mort nittawwallu. Kien għadu kif ħallejtu jien bit-tejp b'kollox. Imma kien itqal. U jċekċek aktar. Bilfors kien sabu xi ħadd u wara li xeħitli l-flus fih, reġa' qiegħed it-tejp kif kien. Jeħtieġ nibdillu l-moħba. Fil-qiegħ tal-gwardarobba kelli baskett tal-iskola qadim li ġo fih kont inżomm xi wħud mill-pitazzi tas-snin li mgħoddija. Qbadt il-karus bil-flott kollox u deffistu fih. Ma nafx kif irnexxieli nrażżan lili nnifsi u ndum madwar tliet ġimgħat jew aktar ma nersaq lejh. Il-kurżità minn dejjem kienet waħda mid-debbolizzi tiegħi. Iżda lejla waħda, meta ġejt lura mill-iskola, ħassejt xi ħaġa tgħidli li dakinhar kien jeħtieġ immur inġib il-karus. Kont qattajt il-jum kollu moħħi fih. Ommi kienet medija fil-kċina, in-nannu Mikiel kien barra u ħuti kienu għadhom ma ġewx mill-iskola. Żgiċċajt inkiss inkiss lejn kamarti u mort ingerfex fil-gwardarobba. Niftakar sewwa li dak li ħassejt malli ġbidt il-karus 'il barra kienet taħlita stramba ta' stagħġib Biża' u ferħ li qatt ma rġajt ħassejthom darba oħra mħalltin flimkien b'dak il-mod. Mhux biss il-karus kien tqil ċomb, imma tant kien fgat bilus li x-xfarijiet tal-muniti kienu jistgħu jidhru mix-xaqq. Għalaqt il-bieb ta' kamarti u waqt li erġajt gerbibt il-karus ġol-flokk, tajtu daqqa b'saħħti kollha mal-art. Ġo nofs il-flokk, qalb il-bċejjex tal-fuħħar imkisser, kien hemm gozz sitt ħabbitiet ileqqu, kollha ġodda donnhom tad-deheb. Għall-ewwel, ma għaraftx se naqbad nagħmel. Bqajt inħares ċass lejhom qisni qed nara ċorma fantażmi żgħar. Imbagħad tfajt kollox ġol-flokk u tlaqt niġri 'l barra. Ġrejt lejn il-pjazzetta tal-għajn. Xtaqt insib lil Mario u ngħidlu b'kollox, imma fl-istess ħin ma kellix aptit nara 'l ħadd. Xtaqt nibqa' waħdi. Jien u l-għajn u l-fuħħar imkisser u l-gozz ħbub ileqqu. Imma ma kontx waħdi. Bilqiegħda ħdejn l-għajn kien hemm Kitty tmexmex subagħha. u hemm tintemm it-tieni parti tal-istorja.